my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di united states authority don come give wanted notice to arrest one nigerian man wey be 48 years old wey im name be olalekan abimbola olawunsi as dem come put twenty five thousand dollar reward to anybody wey go help dem so dem go fit arrest am say because im commit first degree murder and also under two count charge say im beat one small pikin come wunjure di small pikin body. one south african man wey im name be sabelo butelzi wey court don come sen ten ce to life imprisonment on november twelve twenty twenty four say because im kpai im wife wey im marry secretly na nkadia regional court na im sentence butezi 48 years old man to life imprisonment with two other people dem wey all of dem take join body dey kpufuma im wife wey her name be ngobo and na for february 2020 na im dis gbege take happen. dem don swear in senator monday okpebholo as di sixth civilian governor of edo state. and na on tuesday wey be november twelve twenty twenty four na im dem swear am in for inside samuel ogbomodia stadium for benin city wey be di headquarter of edo state. di abia state goment don come announce free compulsory education to all di children dem wey dey for inside di state no matter dia state of origin and na starting from january twenty twenty five from primary school go reach junior secondary school for inside all di public school wey dey for abia state. for on top dis video wey be say dem see dis lecturer of aau don come show fatherly love to im own students dem wey be say dem come out come attend im own lecture as im come share money take give all di students dem wey dey on ground as di students dem come dey happy dey jubilate come dey hail am say na im do well pass. dis nigerian man don come dey call for help o say im just do dna test to come find out o say e no be im be di biological father of im only son as im come tok say im wife wey im don marry for eight years dey knack kpekus wit im best friend wey do best man for am on di day of im wedding as im come find out say na dat im friend na im dey knack im wife kpekus and na im be di father of im only son.

Data review for second quarter debt portfolio of the country wey National Bureau Statistics don come show say Nigeria dey owe 134.297 trillion naira for the second quarter of 2024 wey be June. This one come show say if dem share the debt to for inside Nigeria, each person go pay 619,000 naira. This Nigerian lady don come dey share her experience after wey she go cross express road for inside Oshodi, Lagos State. and she no come follow di pedestrian bridge as di lagos state environmental sanitation officers wey be kai don come catch her but later dem come leave her say because di officer wey catch am dey rough handle her well well as she come dey explain say fear catch her say na im make her dey run and dis gbege happen on tuesday november twelve

The former aide to President Bola Ahmed Tinubu and the former Osun State Governor Obi Rauf Aregbesola don come out come dey talk say the truth be say things don bad well well for inside Nigeria and na only few people na dem dey get rich and the people wey dey get rich say dem dey reduce every day for inside Nigeria come dey talk say things no dey normal again o and Nigeria don fail under President Bola Ahmed Tinubu regime. You don't, you don't need to be a nuclear scientist to know

sick pipo wey be patients and family pipo dem don come dey do annual gree protest for uch ibadan wey be di university college hospital wey dey for inside ibadan oyo state on monday november eleven twenty twenty four say becos dem no get light and water afta seventeen days wey be say dem don dey for inside di hospital and na becos say di hospital neva pay for nepa bill na im make dem take cut dia light take comot.

Dis man wey carry white SUV car come go dey run one way traffic as some Nigerian army come block am come tell am say make him go back as he come dey delay na so the Nigerian army dey come provoke come use something take break inside mirror before dem come allow am take go as plenty Nigerians don come dey talk say this kind character wey Nigerian army do for here say e no make sense so why some other ones dey support Nigerian army say why the man go follow one way traffic.

di south korean actor wey im name be song jao rim don come kpai at di age of 39 years old as ekolaba police come out come tok say na one of im friend see di actor for inside im house wey im don already come kpai as e come drop note come keep near am as im family members don come out come dey tok say dem go bury am on 14th of november 2024 di music director wey be fred for inside michigan catholic church